Kristo abusua, Kristo abusua, abusua kronkron. Otumfo Agya Nana Nyame, Nyame teasefoɔ, Nyame bammɔfoɔ, Nyame Twedeampɔn, ɔsoro ne asase yɛfoɔ, Nyame a ɔntɔ nko na ɔnda, na ɔyɛ ayɛmuyɛ Nyankopɔn, na ɔyɛ ahummɔborɔ Nyankopɔn no, ɛndɛ ɔmpagya ne nkonimdie abasa no wɔ wo so wɔ Yesu de mo. Nyankopɔn asomdwie nka wo ɔdɔfo pa a ɛnnɛ nso me ne wo ɛdi ahyiamu. Ɛnnɛ ɛyɛ da sononko de ma agyidifoɔ. Nyankopɔn ahyɛ da na wasiesie da yi de ama me ne wo mmienu. Sɛ ɛberɛ yi mu ɔba bɛhyira yɛn na ɔde nnepa bi ɛba bɛhyɛ yɛn afunumu ma. Woanka amen? Bosome mmiɛnsa akwantuo no a yɛwɔ muo no, ɛnnɛ da yi na ɛyɛ da a yɛde. bosome a ɛtɔ so mmienu no kɔ n'awieɛ. Nti ɛnnɛ yɛkɔ no aniberɛ so. Ɛnnɛ yɛkɔ no aniberɛ so. Ɛno nti hyɛ wo sapɔ mu nsuo na bɔ w'asene na gyina yie. Na Nyankopɔn teasefoɔ no nam n'anom asɛm so bɛma me ne wo ayɛ nhyira, na wanya kwan abue ɔsoro ahennie no kwan ama yɛ, na afei deɛ ɔde nnepa bi ahyɛ yɛn afono mu ma. Hallelujah! Rev. Apostle Adair Sampson ɛna nnɛ me ne wo rekasa yi, the founder of Right Kingdom Ministry International, asafo a ahennie papa no, ahennie no a ɛte ase daadaa no, ahennie no a nkonimdie ne ɔgye ne fahodie ne nkwa wɔ mu no, ɛhanom na wobɛnya ɛmu ahintasɛm. Hallelujah. Onua dɔfoɔ, sɛ otiri ase ne yɛn bɔ mpaeɛ. Yɛda wase, yɛn mpaebɔ tiefoɔ Nyame teasefoɔ. Nyame Tweaduampɔn, wo ne Nyame a wo nkonimdie awieɛ pɛyɛ. Wo na w'anom asɛm so asiesie yɛn soronko kwan so. Nea yɛka ne sɛ animuonyam nka wo din. Ɛberɛ mu Agya yɛahyia mu wɔ wo din mu. Ɛnyɛ nnipa na afrɛ nnipa wɔ ha, na ɛyɛ wo Asafo Awurade Nyankopɔn teasefoɔ no wo na wafrɛ yɛn. Ɛberɛ mu yɛaba wɔ gyidie ne ɔdɔ kwan so. Yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ Awurade Nyankopɔn mma yɛn nyɛ akyiwadeɛ wɔ w'anim. Bue w'aso ma yɛn mpaebɔ wɔ Yesu din mu. Amen. Sɛdeɛ Nyankopɔn teasefoɔ no nam n'adom ne ne nhyehyɛeɛ so na ɔde N'asɛmpa a ɛbɛsiesie yɛn de abrɛ yɛn nnora Bere a yɛne no reba bɛtena ase na yɛatu nsa adidie yi no, animuonyam nka ne din wɔ saa kwannya no ho. Nyankopɔn yɛ Nyankopɔn, na ɔyɛ sononko, ɛfiri sɛ Nyankopɔn mpɛ sɛ Ne mma bi abisa adeɛ bɛyɛ akyiwadeɛ wɔ N'anim nti no, Wahyɛ da na ɔde N'ahintasɛm abrɛ yɛ kane na ɔde abɛsiesie yɛn. sɛnea ɛbɛyɛ a baabi a yɛtɔ sin wɔ abrabɔ no mu no, na yɛayɛ nsakyeraɛ na aboa yɛn ama na Ne nsa no ayɛ dɛn? Aso yɛn so, na nso so ayɛ dɛn? Abue ama yɛn. Wei na ɛdi adanseɛ sɛ Nyankopɔn, ɛnni ne tirim sɛ Ɔbɛyɛ ne ba bɔne. Hallelujah! Sɛ wohwɛ yɛn nhyehyɛeɛ pono no so, sɛnea da biara mede ma wo no, sɛ ɛyɛ a da biara da, Bowura me status hɔ na wobɛhunu formation ɛwɔ hɔ. Na nnɛ yɛba abɛbɔ mpaeɛ. Na mpaeɛ no a yɛreba abɛbɔ no, yɛbɛ luusu nnoɔma. Na afei yɛataate nnoɔma. Adɛn nti na meka saa? Yɛwɔ nnoɔma bi a ɛyɛ Satan na ayɛ dɛn ataate. Ne saa nti Awurade Nyankopɔn huu bi ba bɛsiane yɛ so, wɔ yɛ so. Na afei saa nnoɔma no a Satan ataate no yei yɛaluusu. Nnoɔma a Satan akyekyere no, ɛnnɛ Awurade Honhom bɛsane wɔ yɛn so na yɛayɛ na yɛasane. Na nnoɔma a Satan asane no, na Awurade Honhom no asan sane wɔ yɛn so, na afei yɛn nso yɛakyekyere. Wonni gyidie nti woanka amen. Nyankopɔn yɛ nɔkwafoɔ. Na tie, mpaebɔ yi akyi, ebi adansedie bɛba ɛnnɛ da yi, ebi nso deɛ bɛba nna mmiɛnsa akyi, na ɛdidi so didi so didi so saa ara. Nti mma w'akoma ntɔ wo yam, na Awurade Nyankopɔn aba wo nsraban mu. Amen. Sɛ wohwɛ Nyankopɔn anom asɛm a Ndorɔ de maeɛ no a, ɔma yɛte aseɛ wɔ nnoɔma ahodoɔ mmienu bi a ɔbɔɔ so berɛ a yɛma n'apam no ho teɛ na yɛkura apam no mu yie na yɛdi apam no nhyehyɛeɛ no yɛdi soɔ no, ɔse ɔbɛma yɛ asase a mpo ɛsene nufosuo ne ɛwoɔ. Wei na ɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ me na ɔde a. Wei na ɛyɛ adeɛ yi, adeɛ bi a ɛyɛ dɛn? Ɛyɛ me ne wo dea. Nti ɛnnɛ, yɛnya gyidie sɛ Awurade Nyankopɔn anya ade ama yɛ. Adɛn ntira? Yɛtie N'akenkansɛm ne Ne nkyerɛkyerɛ no, yɛdi ayɛ adwuma. Ne saa nti, asase a ɛte sɛ nufosuo ne ɛwoɔ no, ɛyɛ me ne wo dea. Ɛno nti na Asafo Awurade asɛm a wɔde maa yɛn sɛ yɛngyina so na yɛmmɔ mpaeɛ ɛnnɛ da yi, yɛbɛhu asɛm no wɔ Judges chapter 14 verse 5 to 4, eh, to 10. Judges chapter 14 verse 5 to 10. Na asɛm a yɛgyina so de abɔ mpaeɛ ne sɛ, kum gyata no na di ɛwoɔ no. Ɛsiane sɛ ɛnnora Nyankopɔn na n'adom so ada ɛwoɔ bi adi kyerɛ yɛ. bere a yɛyɛ sotie ma no na yɛkura n'apam no mu. Na ɛnnɛ nso deɛ ɔse ɛwoɔ no ɛwɔ baabi, ɛwoɔ no ɛhyɛ biribi ase, ɛwoɔ no biribi ayɛ dɛn ahyɛ so, nti yɛndi kan nkum ade korɔ no na yɛanya kwan adi ɛwoɔ no. Yɛnsɛe mberɛ no. Sɛ wokenkan Judges chapter 14 verse 5 to 10 a, anaasɛ wodi kan ɛkɔ Judges chapter 13 a, Nyankopɔn ma yɛte aseɛ sɛ, na apam bi, ɔde apam bi, ɔsoma no bɔfoɔ bi ma no kɔ Samson maame hɔ, de apam bi nhyehyɛeɛ de kɔma maame wei sɛ ɔndi soɔ. Na ɔka nnoɔma bi kyerɛ maame wei, berɛ a maame yi yɛ bɔneni a ɔnwoɔ. Ɛnɛ bɔneni bi ba abɛwo ntaa, wogye di aka amen. Na Nyankopɔn bɔfoɔ yi kɔ maame yi hɔ no, ɔka kyerɛ maame yi sɛ, Woreba bɛnyinsɛn. Awo ɔbarima bi a ɔbɛyɛ ahoɔdenni na ɔbɛko de agye ɔman. Hallelujah! Na saa ɔbarima no, n'awoɔ no nti. Nhyehyɛe a m'Agya Nyankopɔn se memfa mbrɛ wo ne sɛ, Hwɛ yie na woamfa bobesa anaasɛ adeɛ bi a ɛho nteɛ ɛnka wo ho. Wei yɛ apam a edi kan. Apam a Nyankopɔn di kan de too maame yi anim ne sɛ, ɔnhwɛ yie na adeɛ a ɛho nteɛ, Ɛnnɛ, apam yi kɔ ma me ne wo mmienu berɛ a yɛne Awurade Nyankopɔn ba bɛkasa. Sɛ awoɔ na wonwo, awareɛ na wonnya, yareɛ na woyare a wonnya ayaresa, owuo na ɛtaataa wo a, mpo ohia na ɛdi w'akyi a, berɛ a woreba bɛte wo ho na afei woagye atom sɛ womfa adeɛ bi a ɛho nteɛ nka nipadua no, Awurade Nyankopɔn nso bɛyɛ nsɛnkyerɛnne no bi ama wo. Woannye andi, nti woanka Amen. Hallelujah! Na ɔsan ka kyerɛ Mamue sɛ, Enti sɛ ɔnyinsɛn bosome nkron na ɔwo ɔbarima yi a, me yɛmfa scissors anaasɛ apasoɔ anaasɛ yowan ɛnyɛ dɛn nka ne ti ma wɔn ntwa ne tiri nwi. Adɛn nti na ɛhɔnom na n'ahoɔden no wɔ? Satan dadaafoɔ no ahu baabi a, ɛkwan bi a Awurade Nyankopɔn bɛfa so ahyira wo, nti wasi kwan no and we are going to open the gate. we are going to open the gate for our blessing ne saa nti maame adi asɛm wɔ etu ne tirim na ɔde asɛm no adi dwuma adi ntira ɔnhuri sɛ nyankopɔn na asoma no bɔfo ɛwɔ no hɔ ɛna nyame asoma me ɛwɔ wo nkyɛn sɛ ɛmfa adeɛ bi a ɛho nteɛ ɛnka wo nipadua na ɛyɛ bɔnsam adeɛ Na bere a maame wei bɛnyinsɛnee na ɔwoo ɔbarimba yi no, according to Judges chapter 14 verse 5 to 10, ɔbarimba bi kɔhunuu ɔba bi wɔ Philistifoɔ fie, anaasɛ wɔn man mu, wɔn kurom, na ɔbɛka kyerɛɛ n'awofoɔ sɛ wɔahunu ɔbaa bi wɔ ha, nti wɔnkɔgya no na wɔnkɔhwehwɛ no, anaasɛ wɔnkɔgye no awareɛ mma no. Ɛnde woahunu sɛ wo no, wode wo nsa asi wo bo sɛ woyɛ agya, woyɛ ɔbaa, ne saa nti no, Aware no a worehwehwɛ no, wo ankasa ankasa woatena ase ayɛ wo nhyehyɛe without the notice of your parents. That is why things are not moving well. Samson hunu sɛ n'agya wɔ hɔ, na ne na wɔ hɔ, na ɔmo na Nyankopɔn de ɔno fa ɔmo so baa wiase. Ne saa nti sɛ biribi ni a, ɛsɛ sɛ ɔyɛ dɛn? Ɔne ɔmo kasa. Woahu setie? ɛne obuo. Ɛnɛ yɛn mmaa, yɛn mmarima a yɛaba no, yɛnni obuo. Na Samson ne n'awofoɔ, Samson kɔbɔɔ n'awofoɔ no amanneɛ no, awofoɔ no ka kyerɛɛ Samson sɛ, Ei, ɛha yi awareɛ deɛ nka ɛnyɛ o, ɔse ɔno ara na mepɛ. Na awofoɔ yi di Samson anim ma wɔne Samson kɔɔ baabi a ɔba yi wɔ. Na berɛ a wɔrekɔ no, Samson dii anim na gyata This is where we are going to kill the lion with the help of the spirit of God. Samson ehunu gyata bere a ɔrekɔ na wakɔhwehwɛ ne dɔfoɔ, bere a ɔrekɔ na wakɔhwehwɛ ne hokafoɔ, bere a ɔrekɔ na wakɔfa n'ade dɛdɛ no, Samson kɔhyia gyata. Sɛ gyata yi sɛ ɔreba bɛkum Samson. Na Bible kyerɛ sɛ Nyankopɔn kae apam a Samson maame dii so Eyi ne nhyehyɛe a Samson nso dii so bere a yɛwoo no. Ne saa nti, Nyankopɔn honhom, Nyankopɔn honhom sianee Samson so. Ɛmaa no tetee gyatae te sɛ abirekyire bere a onkura sekan na onkura etuo ne agyan. Ɛnnɛ, if you will accept the spirit of God, if you will accept the spirit of God, you will get strength, you will get power, you will get knowledge, and work for your success hallelujah yɛba bɛbɔ mpaeɛ na bible kyerɛ sɛ berɛ a samson ɛku gyata wei no ɔnya akwanya ne awofoɔ yɛ dɛn ɛduru kuro no mu na ɔmu duriiɛ no ɔne ɔba yi kɔkasaeɛ na ɔmo kɔkasa wieeɛ no mberɛ bi akyi ɔmo baa fie no mberɛ bi akyi samson san kɔɔeɛ na ɔmo kɔ no ɔne awofoɔ no ɛrekɔ no Okohun ɔmane kɔ baabi a wokum gyata yi, na ɔkɔe na nwowa adɔre wɔ ne yam a na wɔayɛ ɛwoɔ. Hallelujah! Nti Samson tetee ɛwoɔ yi bi diiɛ ɛna ɔde bi yɛɛ dɛn? Ɛbrɛɛ n'awofoɔ. Na Bible ɛda no adi pefee sɛ, berɛ a Samson ɛdi ɛwoɔ yi wieɛ, Ɔnya akwanya kɔɔ hɔ ma ne nsa ka ɔba yi, na ɛpono a ɛsɛ sɛ ɔtoɔ ɛfiri sɛ na ne ne nuanom anaasɛ ne nnamfofoɔ nyina ɛto pono no, saa pono no ɔno nso tumi too bi. Bɔnsam mpɛ sɛ wo nso wo din bɛpagya. Ɔmpɛ sɛ wo nso animuonyam wo nsa bɛka. Animuonyam a na ɛsɛ sɛ Samson nya ne sɛ ɔno nso bɛto pono no bi. Nso ɔtumi ko gyata no, ɔko gyata no wieɛ no, otumi to ɛpono no bi ba bɛbɔ mpaeɛ. Hwɛ setie a Samson awofoɔ yɛeɛ. Hwɛ anammopa a wɔtuuiɛ. Koreɛ ne ɔdɔ. Ɛnnɛ koreɛ ne ɔdɔ nni yɛne yɛn awofoɔ ntam. Ɛno nti na nnoɔma nkɔ yie no. Awurade ɔhu yɛn mmɔbɔ daa. Na sɛ wokenkan Revelation chapter 3 verse 20 to 22. Nyankopɔn teasefo no de ɔba Yesu Kristo se, Megyina ɛpono no ano na mebom, anase megyina ɛpono no akyi na mebom, na obi a obetie me nne na obehini ɛpono no, mehyene dan no mu na me ne no ato nsa adidi, na ɔne me nso ato nsa adidi. Hallelujah! Ɛpono bi mu ato bere a yɛkɔ akɔbɔ mpaeɛ. Ɛpono bi mu ato bere a yɛba bɛbɔ mpaeɛ. Meanwhile, we need to kill the lion and get the honey.

you need to open your heart for it so that it can get a place to occupy itself. Hallelujah. Honhom no ɛwɔ wo nkyɛn. Nyankopɔn honhom no, wonhu no. Ɔwɔ wo nkyɛn sɛsi a. Nti ɛsɛ sɛ wobia akoma no mu yɛ dɛn ɛma Nyame honhom na Nyankopɔn honhom no ayɛ dɛn anya baabi atena na afei deɛ ɔne wo adi ako no, woatumi adi gyata no so nkonim. Yɛbɔ mpaeɛ. Onua dɔfoɔ, bɔ mpaeɛ na da Nyame ase sɛ woanya akwanya yi. Bɔ mpaeɛ da Nyame ase, ɛndɛ mma w'ani mmere. Bɔ mpaeɛ da Nyankopɔn ase. Nyankopɔn te asefoɔ no, Ɔyɛ Ɔbɔbrohufoɔ Nyankopɔn. Ɔno na asiesie yɛ de yɛ abɛduru mpempemsoɔ yi. Bɔ mpaeɛ da N'ase, da N'ase, da N'ase, Yɛda wo ase, yɛda wo ase, Nyame Tumfoɔ, Nyame Batampa, Nyame Twedeampo, Ɔsoro ne asase yɛfoɔ, yɛn mpaebɔ tiefoɔ, Nyame a wotumi ade nyina yɛ. Anumunya nka wo din sɛ ɛndɛ nso wonam w'adom so akyerɛkyerɛ yɛn na wokɔ so ara na wobɔ yɛn ho ban na woma yɛn nkwa. Owura mu Wura yɛda wo ase o yɛ yi wo ayɛ yɛ kamfo wo sononko kwan so yɛ mma wo so ɛyɛ wo kɛseɛ ɛwɔ yɛn agyenkwa pa ne yɛn gyefo Kristo Yesu din mo yɛn srɛ bɔnefakyɛ ɛsan sɛ yɛayɛ asoɔden akyɛ asoɔden no a yɛn nana nananom yɛɛyɛ a ɛma ɔhaw kɔɔ mo so no ɛnoa bi ne ɛyɛ nso ɛndɛ yɛ pɛ nhyira wɔ Nyame anim bɔ mpa yɛ srɛ wo bɔne Esiane sɛ Nyankopɔn anom asɛm ma yɛte aseɛ sɛ sɛdeɛ yɛn bɔne na ɛteɛ biara no, ɛno nti na ɔmaa ne Dɔba no bɛwu gyee yɛn. Srɛ wo bɔne, srɛ wo bɔne, srɛ bɔnefakyɛ, srɛ bɔnefafire, srɛ bɔnefakyɛ wɔ Yesu din mu. Nyankopɔn wayɛ krado, berɛ a ɔbɛn wo no ɔde bɛkyɛ wo. Nyame Teasefoɔ, Nyame Bammɔfoɔ, Nyame Twedeɛ Mpɔn hu yɛn mmɔbɔ. Awurade bra Yesu guu so sɛ fa yɛn bɔne kyɛ yɛn no, Awurade gye yɛn. Esiane sɛ mberɛ bi ɛtwaa mu ma Israelfoɔ kɔɔ nsɔhwɛ mu berɛ a wɔyɛɛ bɔne no, na ɛma wɔn kɔ nsuo yi mu no, wo na w'adom so berɛ wɔn su frɛ wo no wo gye wɔn. Awurade Nyankopɔn, Nyame teasefoɔ, Nyame banbɔfoɔ, Nyame tweediampɔ, fa yɛn mfomsoɔ ne yɛn akan ne yɛn mmarato nyinaa kyɛ yɛn, fa yɛn amumuyɛ nyinaa kyɛ yɛn sɛdeɛ w'ɔdɔ teɛ, Awurade hu yɛn mmɔbɔ na gye yɛn so, Awurade yɛ su frɛ, Awurade tie yɛn su frɛ, bue w'aso mu ma yɛn mpaebɔ, Awurade tie yɛn, tie yɛn, tie yɛn na gye yɛn wɔ Yesu din mu. Ɛberɛ mu akoma no ɛsɛ yɛbue mu, bɔ mpaeɛ ka kyerɛ asafo Awurade sɛ,

Nyame a otumi ade nyina yɛ Awurade wura yakoma mu wɔ Yesu demo. Nyame ba mbɔfo wura yakoma mu wɔ Yesu demo. Yɛ dimamfo ne aban kɛse wura yakoma mu wɔ Yesu demo. Ebere yi mu, yɛ hia Hon Kronkron. Hon Kronkron na esani Samson so no, ɛndɛ ɛno na ɛyɛ me ne w'ahoɔden. We need to invite the Spirit of God to come and be our strength. Without inviting the Spirit of God, there is no way that we can fight against the lion. We cannot fight against the principalities. So it is our duty this evening, this morning, this afternoon, this night to ask the Spirit of God from our Heavenly Father so that we can get the strength. Bɔmpa yɛ kakyira asafo ewurade sɛ ɔma nkronkron nsa ne wɔ so. Ɛnyɛ saa nkronkron na nsa ne wɔ so ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi ako adi nko ne gyata no wontumi nko no sisire no wontumi nko no ɔwɔ no wontumi nko no bɔmpa yɛ yareɛ no wontumi ndi so nko ne nti bɔmpa yɛ kakyira asafo ewurade sɛ Wohia n'ahoɔden, wohia ne honhom, wohia Honhom Kronkron, wohia Honhom Kronkron. Bɔ mpaeɛ, bɔ mpaeɛ, mpaeɛ, bɔ mpaeɛ, bɔ mpaeɛ sɛ Awurade Nyankopɔn ne Honhom Kronkron. Mpaebɔ tiefoɔ, Nyame Nyansafoɔ, Nyame Bammɔfoɔ, Nyame Tweadiamfoɔ, Awurade yɛhia W'ahoɔden. Ma Wo Nkronkron nsa no wɔ yɛn so, ma Wo Nkronkron nsa no wɔ yɛn so, ma Wo Nkronkron nsa no wɔ Wo mma so. Wo ba biara, Awurade Nyankopɔn, ɔwɔ asafo yi mu a wɔretie Wo Nne, wɔretie Wo Nne, wɔretie Wo Nne. Awurade ma Wo Honhom nsa no wɔ ne so, ma Wo Honhom nsa no wɔ ne so, ma Wo Honhom nsa no wɔ Wo mma so wɔ Yesu din mu.

Nnoɔma bi nkɔ yie. Gyata bi wɔ w'abrabɔ mu. Yɛredi kan ahunu gyata a ɔdi kan wɔ yɛn abrabɔ mu. Gyata a ɔdi kan wɔ yɛn abrabɔ mu, ɛno na ɛyɛ bɔne. Gyata a ɔdi kan wɔ yɛn abrabɔ mu, ɛno na ɛyɛ bɔne. Ne saa nti, ka kyerɛ Awurade Nyankopɔn sɛ ɔmma wo Honhom Kronkron a wode bɛdi bɔne so nkonim. Mpaebɔ, Nyame Tweediampɔ, Nyame Bammɔfoɔ, ɔsoro ne asaseɛfoɔ, ɛnnɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛkɔ bɔne mu bio. Ɛna bɔne a ɛwɔ yɛn abrabɔ mu, ɛno na ɛyɛ gyata a edi yɛn anim kan a ɛma yɛ ho kyere yɛn, edi yɛn nya na esi yɛn biribi a yɛhwehwɛ no kwan. Awurade Nyankopɔn, Mpaebɔ Tiefo Asafo Awurade, Awurade, ma yɛn honhom, ma yɛn honhom a yɛde bedi bɔne so nkonim, ma yɛn tumi a yɛde bedi bɔne so nkonim, ma yɛn honhom a yɛde bedi bɔne so nkonim, ma yɛn tumi a yɛde bedi bɔne so nkonim wɔ Yesu din mu, Onyame Nyansafo, Onyame Batampa, Ɔsoro ne Asase Fɛ, Awurade, hu yɛn mmɔbɔ wɔ Yesu din mu. Anuanom ne adɔfonom, Hwɛ abrabɔ no a worebɔ no, efie no a wofiri mu, wo maame abusua, wo papa abusua, borɔno bi a wote soɔ, ɔma bi a wote soɔ, mpo adwuma bi a wowɔ muɔ no, nipa bi ahyɛ da ayɛ gyata na ɔresɔre tia wo. Ɛndɛ Honhom Kronkron no asane wɔ wo so. Eno nti bɔ mpaeɛ ɛkɔ wo maame ne wo papa abusua mu sɛ gyata bi a ɔwɔ muo, susire bi a ɔwɔ muo, ɔwɔ bi a ɔwɔ muo na ɔmene wo nkunimdie ne wo yiedie ne wo animuonyam no. Bɔ mpaeɛ na ka kyerɛ Safi Awurade sɛ ɔmbɔ no atenase, ɔnku no, ɔnku no, ɔntete no mu, ɔntete no mu, ɛsiane sɛ gyata yi a Samson tumi tete ne mu no, ɛyɛ Honhom Kronkron na ɛdi dwuma no. Ka kyerɛ Awurade Nyankopɔn Honhom Kronkron sɛ ɛntete gyata no mu ma wo, ɛntete ɔwɔ no mu ma wo. Nipa biara, nipa biara a wadan ne ho wɔ ɔwɔ ne gyata ne osisira a ɔreko tia wɔ Wɔdan ne ho nsuo a ɔrekotia wɔ ka kyerɛ Asafo Awurade sɛ ɔntete ne mu, ɔntete ne mu, ɔntete ne mu no mpaebɔ. Nyame Twedeɛmpɔ, ɔsoro ne asase yɛfoɔ, yɛn mpaebɔ tiefo, wo na wodi maa Samson ma Samson tumi nya nkonim. Awurade di nkonim ma yɛn wɔ Yesu din mu, Awurade di nkonim ma yɛn wɔ Yesu din mu, Awurade di nkonim ma yɛn wɔ Yesu din mu. Ɔsisire bi ɔwɔ yɛn anim o, gyata bi ɔredi yɛn nya, ɔsisire bi ɔredi yɛn nya, gyata bi ɔredi yɛn nya, ɔwɔ bi ɔredi yɛn nya, in the mighty name of Jesus, Awurade konim ma yɛn.

David di Goliat so nkonim. Na Nyankopɔn de ngosra bi gu aboba bi so de ma David. Ɛno na David tumi de di Goliat so nkonim. Ɛnnɛ, yɛbɔ mpaeɛ bi, Bue wo nsam, wo nsa nifa, bue mu.

fakodeɛ no do mma, fakodeɛ no do mma, fakodeɛ no do mma, ɛwɔ Yesu de mɔ. Afei deɛ, Awurade Nyankopɔn de aboba no hyɛɛ David nsa no, ɔma no kwan ma no yɛ dɛn? Ɛtooeɛ. Na ɔtooeɛ no, ɛkɔbɔɔ Dav ɛɛ ɛɛ ɛkɔbɔɔ Goliat moma ma no wuiɛ. Ɛno nti, ɛnnɛ, ka kyerɛ Awurade Nyankopɔn sɛ ɔmma wo ahoɔden ne tumi a wode bɛto abuo yi akɔ w'atamfo so. Ka kyerɛ Awurade, Awurade ma yɛn ahoɔden berɛ a yɛbɛto aboba yi.

Me nua ba, mma w'ani mbere, me nua bemba, mma w'ani mbere, ebre yi yɛ ber a ɛsɛ sɛ wode wo ho firi ɔsɛefoɔ no nsam, firi ɔtamfo no nsam, in the mighty name of Jesus, aboba no nkɔ, aboba no nkɔ, ma aboba no nkɔ, ma aboba no nkɔ, ɛwɔ Yesu de mo. Yɛkɔ yɛn anim. Tie, Nyame asɛm ɛmɛ yɛ te aseɛ sɛ, Awurade Nyankopɔn, ka asɛm wei di m'akyi, Awurade Nyankopɔn,

Afei deɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛka kyerɛ Asafo Awurade sɛ wama yɛ ate ase wɔ Matthew chapter 18 verse 18 sɛ adeɛ bi a yɛakyekyere wɔ asase wɔ si ne yɛakyekyere wɔ so na neɛ yɛasane ne yɛasane adeɛ biara a Satan na akyekyere mpo Awurade Nyankopɔn asane ɛna Satan na akyekyere no ka kyerɛ Asafo Awurade sɛ ɔnsane ma yɛ mpaebɔ Awurade sane ma yɛ Awurade sane wo mma Awurade sane wo mma wo mma yiedie Awurade sane yɛ Awurade wo mma yiedie Awurade sane ma yɛ wo mma nkonimdie wo mma anumunyam Awurade sane ma yɛ ɛwɔ Yesu dɛmɔ

Ɔbɔnefoɔ no ahyɛ da na wɔakyekyere bonini honhom de ato wo so. Ɔbɔnefoɔ no ahyɛ da na wɔakyekyere sugya de ato wo so. Nyame yɛ nɔkwafoɔ mu wɔ ne mmerɛ. Ebere mu ka kyerɛ sɛ fi Awurade sɛ adeɛ bi ɔbɔnefoɔ no akyekyere wɔ w'abrabɔ mu. Awurade nsane no. Mpaebɔ, mpaebɔ, mpaebɔ, mpaebɔ. Awurade sane wo mma. Awurade sane wo mma. Adeɛ bi a ɛyɛ wo mma dea, oh Satan akyekyere. Adeɛ bi a ɛyɛ wo mma dea. a Satan akyekyere, Ewuradze san mae, ewɔ Yesu de mɔ, Ewuradze san mae, ewɔ Yesu de mɔ, mpaabɔ tsiefo e, Nyame nyansafo, Nyame Tweduampɔ, ɔsor nye asaseɛfo, Ewuradze san mae, ewɔ Yesu de mɔ, Ewuradze san mae, ewɔ Yesu de mɔ. Ɛsɛ sɛ wotumi duru baabi. Ɛnnɛ, gyata no afiri w'abrabɔ mu. Ɛsɛ sɛ wotumi duru baabi.

Yɛbɛbɔ mpaeɛ bi. Na mpaeɛ a yɛaduru soɔ ne sɛ, yɛbɛka akyerɛ Asafo Awurade wɔ yɛn akoma so adeɛ. David nnwom aduonu ne nkyekyɛmu nnan no, anaasɛ Psalm 20 verse 4, ɔse, Awurade Nyankopɔn, yɛ m'akoma so adeɛ ma me, na ma me tirim asɛm nyina mbram. Ɛdeɛn na ɛyɛ w'akoma so adeɛ a wopɛ sɛ Awurade ma wo? Ekwan no abue, gyata no afiri hɔ. Nde ka kyerɛ Awurade, Ɛno na eye wo woɔ no. Afei na yɛadure woɔ no so, yɛaku gyata no awie. Nti ka kyerɛ Awurade Nyankopɔn sɛ ɔmma wo nsa nka wo woɔ. Wo woɔ no na ɛyɛ nea wohwehwɛ. Mpaebɔ, Otumfoɔ Agya Nana Nyame, wo mma akoma so adeɛ, Awurade bue w'aso ma wo mma akoma so adeɛ, Awurade bue w'aso ma wo nkoa akoma so adeɛ, Awurade pagya wo nsa so ma wo mma akoma so adeɛ, Awurade di ma wo mma, yɛma wo mma wɔ Yesu di mo. Otumfoɔ na ne Nyame yɛma wo mma wɔ Yesu de mo Asafo Awurade yɛma wo mma wɔ Yesu de mo Ɔbɔbrohunfoɔ Agya yɛma wo mma wɔ Yesu de mo Onyame Batampa bie kwan bie kwan bie kwan bie kwan sesa wo mma abrabɔ wɔ Yesu de mo Yɛbɔ mpaeɛ ada Nyame ase ɛwɔ mpɛmpɛnsoɔ a wode yɛ aduri bɔ mpaeɛ da Nyame ase Yɛda wo ase, Ɔbɔborohufo Agya, yɛn Dimamfo ne Abankɛse, yɛn Nyame Tweaduam, Po Ɔsoro ne Asase Yɛfoɔ. Wo ne yɛn nkwa mfarebae, wo na woasiesie yɛn, na ɛnnɛ woasane yɛn, na woama yɛade yɛn ho. Awurade, yɛda wo ase o, Awurade, yɛda wo ase o, yɛyi wo a yɛkamfo, yɛma wo so, yɛpagya wo din no, Anumunya nka wo din, Ɔkyɛso Nyame ei, Anumunya nka wo din, Okokuroko, Anumunya nka wo din, Ɔbaatan pa na ne Nyame, yɛyi wo a yɛkamfo, wɔ Yesu de mo. Na sɛ wotoa so sua Samson ho asɛm a, bere a yɛde yɛn mpaebɔ no kɔ n'awie no, nea Samson san kaeɛ no nyinaa no, adeɛ a Nyankopɔn sɛ mma no nyɛ no, ne tiri nyinaa Nyankopɔn ka kyerɛ no sɛ mma no mma ɔmo mfa ɔmo nsa nka sɛ ɔmo retwa no. Samson kɔwura ɔdɔ no mu wieɛ no, ɔka n'ahintasɛm kyerɛɛ ɔbaa yi, na ɔbaa no faa so gyee Samson ahoɔden no bi firii ne hɔ. Onua, ɛfiri berɛ a ɛrekɔ yi, ka w'asɛm kyerɛ Asafo Awurade. Ɔno ne Nyame nokwafoɔ. Nyankopɔn nte n'anim nkyerɛ wo, na ɔnka wo ho, na ɔnyɛ w'akoma so adeɛ mma wo, wɔ Yesu din mu. Amen. Pagya wo nsa mmienu na menhyira wo. Yɛda wo ase, Nyame Tumfoɔ, Nyame Bammɔfoɔ, Ɔsoro ne Asase Yɛfoɔ, Abraham Nyankopɔn, Jacob Nyankopɔn. Ɛna mebɔ mpaeɛ ɛsane wo mma a ɔmo te ase ɔmo awu wɔ huhu mu. Obi biara Asafo Awurade ei, yɛatwere ne din aka awufoɔ ho a ɔte asase, ateasefoɔ asase wei so no, Awurade meyi ne de firi mu. Neɛ mpo yɛabɔ n'adaka ase wɔ wɔn huhu mu, Awurade, Agya ntɔ adaka no mu. Awurade Nyankopɔn, bue w'aso ma yɛn mpaebɔ, na yɛ akoma so adeɛ mma yɛn. Wo mma aka wɔn abisadeɛ akyerɛ wo, Awurade, bɔ ne nyina tɔ fa, na ɛnyɛ nkunimdie mma yɛn. Ɛnnɛ hyira wo mma wɔ Nyame Agya, Ɔba, ne Honhom Kronkron no din mu. Amen. Nyankopɔn asomdwie nka wo. Ɛberɛ a nsɛm wo bɛte me nka. Hwɛ yie na woanyɛ asoɔden, efisɛ Twerɛ Kronkron se, Wɔn fi no firi onipa no mu a, ɔnkɔda. Ɔkɔkyinkyin wɔ akwaeɛ mu. Na afei deɛ wɔpɛ wɔn a wɔn ho wɔ den, nso na ɛwɔ mu a wɔbɛba abɛhwɛ ɛdan no a ɛyɛ wo no, sɛ emu ada mpan, Nyame Honhom no afiri mu a, na afei wɔakɔfa nson no aka ne ho, nso na wɔn abɛyɛ nwɔtwe. na wɔabɛtena nipadua no. Twerɛ Kronkron se, saa berɛ no deɛ nipa no bɔne ne ne sɛeɛ sene kane no. Gyina yie na wobɛdi Satan so nkonim wɔ Yesu din mu. Amen. Nyame nhyira wo. Bye bye.